Joël?
Robin?
Bass du éischter Typ Brëscht oder Typ Aarsch?
Also iwwer déi Fro hunn ech schonn vill nogeduecht a mengem Liewen an ech mengen ech kommen op keng gutt Konklusioun. Ech fannen béides gutt, mee jee nodeem op wat fir enger Datingsäit ech mech befannen, sinn ech natierlech ëmmer Typ Charakter.

Ze soen, Moien du Aarsch, mir schwätzen haut iwwer Hënneren, iwwer Äersch, iwwer de Puppes, iwwer de Kikes. Ech weess net, ob der nach een anert Wuert afält, Robin, mee et geet ëm, jo, den Hënner. Ech iwwerdenke lo, ob mer nach e Wuert afält. Ech mengen net. Ech mengen, du hues et ganz gutt zesummegefaasst. Also jiddefalls dat, wourobber déi meescht vun eech elo wahrscheinlech grad sëtzen, wann der net amgaange sidd e Power Jog ze maachen oder soss iergend eng Übung, fir dat der e knackege Pupes kritt. Mir hunn elo schonn e bëssen iwwert dat Thema Attraktioun geschwat an der Intro a festgestellt, dat mer eis allen zwee vun hënneren ugezunn fillen oder se op d'mannst gären kucken. Hues dir dir schonn eng Kéier Gedanken gemeet wisou mer am Fong als Mënschen den Hënner gären hunn? Jo, also de Gedanken hunn ech mer scho gemaach, well ech et, also am Fong wann ee sou driwwer nokuckt, dat ass jo mega absurd, sou dass do wou een, am Fong draus rauskackt an dass es jo mega weird dass mir Leit eis dovun uge zu fillen jo ech wa ech verstinn et aus enger sou evolutiounsbiologescher Siicht ganz virsiichteg gesinn well ech och kee grousse Fan sinn dovun alles mat Evolutiounsbiologie ze erklären well mir Mënsch jo awer e bësse méi wéi dat sinn mee sou do verstinn ech et iergendwéi sou wa mer elo ganz binär an heterosexuell kucken wa Männer Äerch bei Fraen attraktiv fannen well Kurven an keng Ahnung wat awer och scho rem komesch Schéinheetsidealer mat sech bréngt. Mee ech hunn nach keng gutt Äntwert fonnt. Joël, hues du eng Äntwert? Nee, ech hunn och keng Äntwert fonnt. Also ech hunn e bëssen probéiert där Fro op de Grond ze goen Sinn op ganz komesch Listicles gestouss, sinn op eng nach méi komesch Wikipediasäit gestouss, wou och lauter sou evolutiounsbiologesch Theorië virkomm sinn. Mee wat ech awer erausfonnt hunn, ass, datt dat eng Fro ass, déi d'Mënschheet scho ganz laang beschäftegt. Also et gëtt jo sou prehistoresch Statuetten, sou ganz kleng Figuren, déi fonnt gi sinn. Eng vun deene berüümtsten ass déi Venus von Willendorf. déi am Fong eng déck Fra soll duerstellen, mengt een, an do ass den Hënner och zimlech betount an do gëtt et dann Theorien, déi soen, dat weist, dat deemools een décken Hënner ganz attraktiv war, fir Fruchtbarkeet stoung a sou weider. Et gëtt awer och Theorien, dat dat einfach just e Selbstportrait war a quasi esou déi eege Perspektiv ofgebild ginn ass. Bon, do geet et dann net ëm den Hënner, mee éischter ëm d'Brëscht. Mee och an al griicheschen oder al réimesche Statuen sinn d'Hënneren dann zwar deelweis net esou déck, mee awer zimmlech betount duergestallt ginn. Also dat schéngt scho wichteg geweecht ze sinn. An och am antike China ginn et dann Gedichter oder soss Texter, wou Hënneren als erotesch ugesi gi sinn, deelweis och Verglach mam Vollmound, wat ech e bëssen e komesche Verglach fannen hautdesdaags, mee am ale China huet dat warscheinlech iergendwéi Sënn gemeet. Huet schonn eng Kéier een dir gesot, dat däin Hënner ausgesäit wéi e Vollmound? Nee, dat nach net, mee ech kennen awer sou you know pop kulturell déi Saache wéi mooning someone a sou, also ech hunn et schonn héieren, mee Gott sei Dank huet mir dat awer nach kee gesot. Ech weess net ob ech dat sou cool géif fannen. Wat ech och nach gelies hunn war wéi s du scho soos mat zum Beispill der Venus, dass bei Fraen, rëm ganz binär gekuckt, mee dass bei Fraen e groussen Hënner och fir breet Hëfte steet a se dann besonnesch gutt Kanner gebäre kann, wat jo, wéi mer alleguerte wëssen, déi eenzeg Daseinsberechtegung vu Fraen ass. An ech hunn nach eng aner Theorie fonnt, déi ech e bëssen nach méi obsurd fannen, an zwar dass déi meescht Déieren, jo am Fong Sex Doggy Style hunn, also vun hannen, an datt dat och iergendwéi kéint villäicht dowéinst sinn, datt Mënschen, oder zumindest datt Männer Fraen hënneren esou attraktiv fannen. Dat erkläert awer nach ëmmer net dee Phänomen, firwat datt och zumindest grad a rezente Joren, de Männerpubes ëmmer méi, ech soe mol, populär ginn ass an, ech wëll net soen e Sujet vu nationaler Wichtegkeet, awer
zumindest. U weem säin Hënner denks du grad? Nee, anert Thema. Ah jo, mee grad an esou einschlägige Frauenzeitschriften An och esou popkulturell ass dat Thema vum männlechen Aarsch awer an deene leschte Joren, zumindest mengem Androck no, méi wichteg ginn. An och wann ech esou mat menger Mamm schwätzen, da mécht si och heiansdo ganz cringe Bemierkungen, déi ech am Fong guer net wëll héieren, iwwer Männeräersch. An anscheinend ass dat wichteg. Zumindest ass et och wichteg, wéi dee Männeraarsch auszegesinn huet. Mee bon. Wéi empfënns du dat, Joël?
Also ech hunn och d'Gefill, dat dat méi wichteg ginn ass an der Mainstream Gesellschaft an halt och elo a Fraenzäitschrëften oder soss iergendwéi sou Klatschspalten den halt och da behandelt gëtt. Ech mengen dat dat schonn länger Zäit ëmmer erëm Thema ass, ob elo e Mann e knackegen Aarsch huet oder net, mee Et schéngt dach awer, wéi wann dat elo an deene leschte Joren erëm e bësse méi wichteg gi wier. Esou Saachen änneren sech jo och. Also och wat dann e gudden Age ass oder e flotten Age ass, dat ännert jo och mat der Zäit. Do ginn et jo och dann esou Mouden. Also d'Spannwäit vu wat flott ass, déi ass net immens grouss. Also et gëtt esou halt eng gewësse Gréisst déi e kann hunn an eng gewëss Form déi e kann hunn, mee et d'Spezifizéit ännert dann trotzdem e bëssen esou. An dee Phänomen deen s du elo ugeschwat hues oder wat mir elo opgefall ass an deene leschte puer Joren ass de sougenannte Bubble Butt deen iergendwéi ganz wichteg ass. De wat? De Bubble Butt, also dat deen esou ronn soll sinn, de Menage. Dat ass schonn en Term, deen ech öfters héieren hunn. A meng Theorie, déi ass awer elo guer net beluecht oder net iergendwéi empiresch oder esou, mee meng Theorie wier, dat dat halt also aus Gay Culture kënnt an do dat halt och et Moude ginn an dee Bubble Butt halt grad dat ass, wat esou d'Zil ass, fir ze hunn oder fir. ähm, e Partner ze hunn, deen deen huet. An dat dat dann bësse so riwwer schwappt ähm, an, an Mainstream hetero Culture an ab eemol gëtt dann och iwwer de Bubble Butt oder net Bubble Butt vu Prominente geschwat. Ech hunn elo eppes Neies geléiert. Ech hätt awer och kéinte bei Roueg stierwen ouni dat wëssen, denken ech. Äh, also Merci. Ähm, mee ech mengen am grousse Ganzen ass et. wat och halt zesummenhänkt mat aneren aktuellen Trends, halt en trainéierten Aarsch an e knackegen Aarsch an wat halt, ne, mat där ganzer Fitnesskultur gutt zesummepasst, well. Also ech wees och, also ech wees net wéi mäin Instagram an Webseiten op déi Idee kommen mir dat unzeweisen. Dat sinn déi Momenter wou ech mer awer net souvill Suergen driwwer maachen op den Algorithmus mech gutt kennt. Mee ech kréien souvill Diäten an Übungen an Gott wees wat ugewisen fir e perfekte Knackaarsch ze kréien, obwuel ech seit engem Joer kee Sport méi gemaach hunn well ech et gesondheetlech grad net kann an. Ech sen an och souwisou dann och net doran interesséiert wier fir mäin Aasch sou knackeg ze maachen wéi nëmme méiglech. Mee dat schéngt awer grad scho wierklech wichteg ze sinn.
Jo, also ech hunn een Artikel gelies aus dem Guardian, deen ass schonn eeler, vun 2018, an deemools war dat schonn en Hype, dat Leit an de Fitnesscenter gaange sinn an eng Foto matbruecht hu vun engem Hënner, a gesot hunn, ech wëll esou een Hënner. Also si hunn da verschidde Leit, déi halt esou Trainer oder Trainerin sinn an esou Fitnesstudioen interviewt an eng dovunner huet halt gesot esou, jo, also d'Leit kommen wierklech mat ganz onrealisteschen Erwaardungen an et soll ee sech net ze vill op ee Kierperdeel fokusséieren wann een trainéiert. Also et giff zwar Virdeeler ginn wann een den Hënner giff trainéieren, grad och fir Leit déi wëllen a kënne Kanner op d'Welt setzen, sou pelvic floor gëtt dann och gestäerkt an engems wann een halt den Hënner probéiert ze trainéieren, mee am Fong sollt een sech net op ee Kierperdeel fokusséieren, mee et soll een halt een Training maachen deen fir de ganze Kierper ass an net just verschidde Muskelgruppen. uspanen. Dat ass dat, wat ech elo gelies hunn. Mee ech fannen et interessant, dat effektiv Leit esou soen, ech wëll esou een Hënner an dann dohinner kommen, esou wéi ee bei de Coiffer geet mat enger Foto, ech wëll esou eng Frisur. Jo, dat ass schonn zimmlech absurd. Mee dat spigelt awer och gutt widder, wéi e. Leidensdrock ass elo vläit e grousst Wuert, mee wéi en Drock, dass munch Leit verspüren. An ech mengen, do kënne mer och, do kënne mer och gären erwänen, d'Popularitéit vu gewësse Schéinheetsoperatioune wéi zum Beispill dee berühmte Brazilian Butt Lift, déi an deene leschte Joren, also dee gëtt jo ëmmer méi gemaach an all Joer ginn nei Rekorder gebrach vu wéi vill virun allem Fraen sech e Brazilian Butt Lift maache loossen. An. Den Drock muss zimlech héich sinn, fir sou vill Zäit, Energie a Suen an de perfekten Hënner ze investéieren, wat jo och am Fall vum Brazilian Butt Lift kann mat zimlech gravéierende Konsequenze fir d'Gesondheet allgemeng anhierkommen.
Du hues elo scho gesot, du, wann s du giffs Sport maachen oder trainéieren, da wier däin Hënner net däin Fokus. Heescht dat elo, dass de mega zefridde mat dengem Hënner bass oder dass de einfach denks, sou, ech, ech muss deen net trainéieren, sou oder sou net? Ech mengen, dass sou eng Äntwert, déi vill Facetten huet. Éischtens emol, wann ech Sport maachen, da geet et mer, ech mengen, dass, dann ass meng Prioritéit éischter op anere Saachen, déi mer einfach wichteg sinn. Ech trainéiere gär, ech maache gär Sport, deen einfach mäi ganze Kierper fuerdert a mech mech méi fit fille léisst a mech méi staark fille léisst. Dat heescht, mäin Hënner ass do net ëmmer onbedéngt d'Prioritéit. Mee, an ech mengen dann och de Fait, datt ech awer keng esou eng staark Verbindung eescht zu mengem Hënner hunn. Also ech denken net oft iwwer mäin Hënner. An dat ass einfach fir mech esou, en ass einfach do An ech fänke guer net richteg un driwwer nozedenken, well ech genau weess, dass ech mer soss vill Drock maachen. A mir gëtt zumindest vu menge Partnerpersoune gesot, dass ech e süssen a gudden Hënner hätt a soulaang et hinne gefält, dat ass jo am Fong esou, soulaang sinn ech och zefridden a weem et net gefält, dee kann et jo da si loossen. Esou. Mee ech mengen awer och, wéi gesot, ech. Ech denken einfach net oft iwwer mäin Hënner no, och well ech Angscht hu wat derbäi rauskënnt wann ech ze vill iwwer mäin Hënner nodenken. Wéi ass dat bei dir?
Also momentan denken ech net esou vill iwwer mäin Hënner no, woubäi grad am Moment natierlech schonn, well mir jo grad iwwer Hënnere schwätzen an ech Mer denken esou, jo, virun allem sëtzen ech op mengem Hënner. Mee et gouf emol Momenter, do war dat e bëssen anescht. Also net, datt ech elo gesuergt hunn, ech muss onbedéngt meng Hënner trainéieren, mee et gouf esou ee Moment a menger Pubertéit, do hunn déi éischt Hoer um Aarsch ugefaangen ze spriissen an ech war esou, ok, Sinn ech komesch? Sinn ech krank? Ass iergendeppes futti u mir? Well ech wosst dat net, datt do géifen iergendwann Hoer wuessen. Et hätt een zwar kinnte sech dat denken, vue datt jo um Rescht vum Kierper och iwwerall Hoer gewuess sinn, mee ech war iergendwéi net dorobber gefaasst. An zum Gléck, muss ech soen, hunn ech schonn iergendwann e Porno gesinn, wou e Männerhënner ze gesi war, op deem och e puer Hoer waren. An do war ech berouegt. Ech geduecht, ok, du bass awer net esou komesch, wa souguer e Mann mat engem behoerten Aarsch kann an engem Porno matspillen, da kann et jo net esou schlëmm sinn. Dat seet, mengen ech, och vill iwwer generell doriwwer aus, wéi Kierperbiller an der Jugend geformt ginn. Mee Jo, dat ass esou meng Aaschanekdot. An haut ass mäin Hënner ëmmer nach zimmlech hoereg. An ech fannen dat net schlëmm, hu mech domadder offonnt an denke mer, ok, dat ass halt my hairy ass. Mä jo, also dat huet schonn, dat ass schonn e bësse sou en. Hënnerungsgrënn fir de schlechte Pan ze maachen, fir mech selwer gutt ze fannen, momentanerweis op d'mannst eng Zäit laang. Jo, ech kennen dat.
Ech hunn och deemools mat 13, 14, och nach 15, wéi ech einfach nach net vun der Existenz vun net-binären Identitéite wosst an als jonkt Meedche gelieft hunn, wat aus hauteger Siicht absurd schéngt, mee. Ech hunn ëmmer en immens groussen Drock verspuert fir all eenzel egal wéi blond an dënnt Hoer op mengem ganze Kierper ze raséieren an ech hunn dunn och iergendwann mat Schrecke fastgestallt, dass ech e puer ganz dënn hellblond Hoer um Hënner hat an hu mer ugefaangen den Hënner ze raséieren, well ech einfach esou paranoid doriwwer gi sinn. An grad wéi ech mi, wéi ech bësse mi al gi sinn, an am Fong meng zweet Pubertéit als Interpersoun op eemol agesat huet, beziehungsweise déi Konsequenzen oder d'Effekter vu mengem héijen Testosteron sech einfach ugefaang hunn ze weisen, hunn ech halt och ugefaang kräfteg Hoer op den Hënner ze kréien, déi och net méi blond an dënn waren, wat, do scheede sech bëssi d'Geeschter, mee wat och kéint um Raséiere leien. Wat awer och genau sou gutt kéint u mengem Test do leien, ech sinn do net déi bescht Persoun, fir doriwwer ze schwätzen. Mee deemools war dat fir mech e Riesentheater an e Riesendrama, well ech nach net iwwer, ne, mäin Inter sinn an net-binär Identitéite Bescheed wosst. Ech, ech wosst ëmmer, dass ech keen Transmann wier. An ech war sou, okay, mee dann bleift jo nëmmen nach Fra iwwereg sou. Da sinn ech halt dat. An Dat war deemools wierklech schwéier, well et einfach esou verrucht war an ech esou en Drock verspiert hu fir e glate Bébé-Pupes ze hunn, wat ech aus heuteger Sicht einfach, wat mer zimmlech befremdlech ass, wann ech op déi Vue zréckkucken esou. An och duerno, wéi ech mech bis offonnt hu mat, you know, being queer, being inter an gecheckt hunn, dass ech non-binary sinn, war et awer trotzdem nach, huet et nach een, zwee Joer gedauert, bis ech mech awer domat wuel gefillt hunn, dass ech Hoer um Hënner hunn an dass dat wierklech däischter a méi déck Hoer sinn an och vill Hoer sinn. An Grad och well et och an der queerer Community Schéinheetsstandarde gëtt a well och mir net immun si virun enger heteronormativer an cis-normativer Gesellschaft, sou, mir liewe jo doran. A grad als jonke Mënsch ënner lauter jonke Mënschen, déi dat och alles nach net hannerfroe konnten an déi déi Gewalt am Fong reproduzéiert hunn, war dat schonn heiansdo wierklech hefteg. An och haut hunn ech nach Deeg, also most of the time sinn ech einfach fine dermat. Wéi gesot, mäin Hënner ass sou. en ass halt einfach do an ech fillen net onbedéngt eng staark Connectioun dozou, wat och op eng gewëssen Aart a Weis nach eng Baustell ass, mee esou ech sinn einfach esou nge, mä u munchen Deeg fannen ech en zimmlech cool an un aneren Deeg sinn ech halt wierklech esou gaa dat geet guer net a fillen nach ëmmer awer zimmlech staark Gefiller vun Insecuritéit an jo esouguer Schimmt derfir. wat och mengen ech heiansdo mam Gender of the Day zesummenhänkt oder esou an wou ech grad sinn a mat weem ech grad sinn esou. Mee jo, schwiereg Geschicht dat ganzt. Dobäi fannen ech also Hoer op Leit hire Kierpere si mir entweder wierklech schäisegal oder ech fanne se mega schéin an och meng Partner, innen hu mer ni d'Impressioun vermëttelt iwwer meng Hoer iergendeppes ausser schéi wieren an trotzdem ass dat awer zimlech déif nach ëmmer dran, sou déi Schimmt an deen Eekel viru menger eegener Kierperbehoerung, grad um Hënner.
Uhmm, ech kennen dat ganz gutt, dat ass komesch, also och wann een de Géigendeel gesot kritt, da fält et awer heiansdo schwéier dat ze gleewen, dat ass dat schéngt einfach esou ze sinn an dat schéngt einfach esou ze sinn, wéi wann déi gesellschaftlech Strukturen do ganz, ganz déif an ee géife eranwuessen a wierken. An dat ass kee ganz flott Gefill an dat fannen ech och einfach schued, datt dat esou ass. An dat, mir hu elo vill iwwer Behuerung geschwat, mee dat huet jo och mat Formen ze dinn oder mat einfach wéi en Hënner soss ausgesi kann. An also fannen ech och ëmmer erëm spannend, datt et dann esou, jo déi do Form ass gutt an dann hues de bëssen eng aner Form an dat ass ganz schlecht an dat ass guer net méi sexy. An a Wierklechkeet hänkt et halt ëmmer wierklech vun de Persounen of, wat ween wat sexy fënnt an. Verschidde Leit sinn och einfach net esou interesséiert un Hënneren. Deene si vläicht aner kierperlech Mierkmaler méi wichteg an déi sinn da vläicht guer net esou interesséiert dorunner, wéi d'Form vun engem Hënner ass. A sech domadder z'obsedéieren, ass vläicht dann guer net esou déi beschten Taktik. Jo, och.
Also. Wann ech elo dorun zréckdenken, wéi jonk ech schonn extrem besuergt iwwer d'Form vu mengem Hënner war, mat 13, 14 hunn esou déi Ängschten ugefaangen, dass mäin Hënner ze flaach war, wier an net ronn genuch an net attraktiv genuch. Natierlech waren dat deemools och net, ech war fucking 13, kee Mënsch sollt mech ukucken an denken, Gah, gäilen Aarsch, sou. An mäi Kierper huet sech natierlech och säitdeem ech 13 sinn immens vill verännert, mee déi Angscht, déi ech deemools hat, war immens déif an immens grouss an och déi kënnt haut nach heiansdo erëm. Net esou staark wéi elo dat mat den Hoer, mee och dat ass erëm relativ krass, wéi jonk dass dat bei mir schonn ugefaangen huet an wéi présent dat och haut nach heiansdo ass. Hues du do ähnlech Erfahrunge gemaach, wat esou Kierperform vun dengem Hënner ugeet?
Also wat d'Kierperform vu mengem Hënner ugeet net, bei aner Merkmaler oder Forme vu mengem Kierper schonn. Mäin Hënner wär mer meeschtens éischter egal, also op d'mannst wat d'Form ugaangen ass, mee ech mengen dat sinn och einfach esou. Ënnerscheeder vu wéi ee gegendert gëtt, hunn ech d'Gefill, a wéi ee wouergeholl gëtt. An ech hunn een interessante Projet fonnt, dee sech vill mat de Kierperforme vun Hënneren oder mat de Forme vun Hënnere beschäftegt. En nennt sech Mille et un fesse an ass e Projet vun zwou Kënschtlerinnen aus Montréal, wann ech dat richteg matkritt hunn, also aus dem Québec, déi halt Hënnere fotograféieren. Ech menge virun allem Hënnere vu Fraen oder Leit, déi weiblech gelies ginn an aus ganz, jo, ville verschiddene Liewensberäicher, Alteren a sou weider gesäit een da ganz vill Hënnere, sou vill wéi Instagram et eben zouléisst, dat ee se gesäit. Hunn ech op jiddwer Fall als en interessante Projet fonnt, och einfach fir Diversitéit duerzestellen. Bon, dat ass elo net déi allerkreativsten Idee, mä ech hunn et flott fonnt, datt et dat gëtt. Mir kënnen déi och gäre verlinken an ech fannen, wa Leit, Diversitéit vu Kierpere weisen, ass dat ëmmer eng gutt Saach. Jo, dat fannen ech och.
An ech fannen dat och cool, dass dat mat allen Alteren anhier geet, well d'Unzuel vu Kéieren, wou ech vu grad Fraen, sou postmenopausale Fraen, sou 40, 50, also ne, 40 ass net nécessairement postmenopausal, mee sou am Alter vu 40 bis Mëtt 50 héieren hunn, déi sech esou Suerge maachen, dass hiren Hënnersch wobbeleg gëtt, Wat? Well alleguerten d'Tissue'en verännere sech, wann een al gëtt, an et gëtt halt alles manner straff. Mee sou déi Onsécherheet, déi grad sou vill Fraen, awer och vill Männer dozou hunn, ass och zimmlech frappant an zimmlech traureg. Well natierlech ass mat 50 net méi alles sou wéi mat 20, mee dat ass jo och ok an dat mécht jo kee Mënsch manner attraktiv an etc. Sou dofir mega cool, dass dat, dass dee Projet och Hënnere vun all Alter an all Expérience a sou fotograféiert. Dat ass schéin. Jo,
fannen ech och gutt. An deem Projet sinn déi Hënnere virun allem plakeg ze gesinn, mee dat ass jo eppes, wat elo am Alldag net onbedéngt ëmmer esou virkënnt, dat ee säin Hënner plakeg weist. Mee trotzdeem gëtt et vill Kleedungsstécker, vun der Ënnerwäsch ugefaangen bis bei Boxen, déi esou geschnidde sinn, dat een den Hënner gutt soll gesinn, wat ech och Interessant fannen, wat erëm e bëssen an eis Kulturgeschicht mat erapasst, dat dat awer esou wichteg ze si schéngt, dat mer eis esou undinn, dat een den Hënner gutt an Zeen setzt.
Setz du däin Hënner gär a Zeen?
Also ech hunn dat jo schonn an der an der Ënnerwäsch-Episod vu virun 100.000 Joer enker gezielt, datt ech iergendwann ugefaangen hunn, méi méi enk ënnescht Boxen unzedoen, woumadder mäin Hënner dann automatesch och an méi an Zeen gesat gëtt. Allerdéngs hunn ech dat éischter fir mäin allgemenge Feeling gemeet an net onbedéngt fir den Hënner esou an Zeen ze setzen. Also dat ass dann einfach en angeneeme Nebeneffekt. Ech hunn awer och dat engt oder anert Stéck wou den Hënner ganz betount ass an fir net ze soen dat en einfach plakeg ass, wann een nämlech esou en Jockstrap undeet, dann ass dat jo einfach de Fall an well dat jo éischter eppes war wat ech laang Zäit net esou wollt, well ech Hoer um Hënner hat an dat dann halt net onbedéngt weise wollt oder betoune wollt, well ech och net onbedéngt der Meenung war dat deen Aarsch elo esou super flott wier, A fir dann eppes unzedoen, wat dat halt einfach weist, wat dat an d'Schaufenster stellt, dat ass da schonn eng interessant Erfarung. An do ass dann och ëm enker esou de Géigendeel zwëschen der Eegewahrnehmung an der Friemwahrnehmung ganz grouss, dass de nämlech dann op eemol Komplimenter kriss dofir a Leit soen, wow, dat gesäit mega sexy aus an dech begärenswäert fannen. Net trotz, mee wéinst dengem Hënner. Dat ass dann, jo, ganz komesch. An heiansdo huet een dann och d'Gefill, ok, op wat fir engem Planéit, vu wat fir engem Planéit kommen déi Leit, déi dat fannen? Mee, jo, dat ass halt einfach dee grousse Gap zwëschen der Eegewahrnehmung an der Friemwahrnehmung, an deen ech fannen interessant, datt et heiansdo Kleedungsstécker gëtt, déi dat da erausbréngen. Has du och schonn esou Experienzen?
Also mat Kleedungsstécker am Allgemenge jo. Wat elo mäin Hënner ugeet, net esou ganz. Grad well, wéi ech scho gesot hunn, ech hu keng esou eng Connectioun zu mengem eegenen Hënner. An ech schumme mech o net derfir droen. Mee wann ech awer elo driwwer nodenke géif Entweder en Jockstrap mat engem Päcke oder wat ech elo de Vulva-Equivalent giff nennen, e String unzedoen, dee mäin Hënner sou a Scene setzt, dat ass mer schonn bëssi befriemlech, giff ech soen, an bëssi onangenehm, einfach well do awer nach vill Gefiller, also net well ech dat iergendwéi verwerflech giff fannen, guer net, ech mengen et ginn och genuch Leit a mengem Liewen, deenen dat ganz gutt giff gefalen, awer. Iergendwéi fillt dat sech esou un, wéi wann ech do op eppes géif Attentioun zéien, wourop ech éiglech guer net esou vill Attentioun wëll hunn, wéinst schwierege Gefiller. Dat heescht, dat ass eppes, wat ech bëssi vläit muss erfuerschen. An ech mengen am grousse Ganzen, esou mat Kleeder, déi een och elo, ech géif mol soen, dobaussen undeet, do war et mir ëmmer éischter wichteg fir mäin Hënner net ze vill a Scene ze setzen, well ech dat iergendwéi fir mech ganz bedrohlech fonnt hunn an deem Sënn, keng Ahnung, wann ech meng Brëscht a Scene setzen, ech gesinn awer, also déi si jo awer a mengem Siichtfeld an ech gesinn, falls een op mech zoukënnt an iergendwéi probéiert, mech unzepaken oder mech mega ustacht, sou ech kréien dat jo mat an da kann ech eppes ënnerhuele fir der Situatioun ze entkommen oder se ze änneren. An ech hat ëmmer esou d'Gefill, bon wat och mat vill Trauma ze dinn huet an mee datt ech, well mäin Hënner jo bal hannen ass an ech weess net wéi et bei dir ass, mee ech hu keng Aen hannen am Réck, ass mer dat éischt ëmmer esou bedrohlech virkomm, datt. wat natierlech och vill mat esou internalized victim shaming a victim blaming ze dinn huet, mee datt wann ech géif mäin Hënner ze vill a Scene setzen, datt ech dann d'Gefor lafen einfach méi ugepaakt ze gi géint mäi Wëllen an datt et mer dat wierklech. net wäert ass, well ech mengen och, also géint säi Wëllen ugepaakt ze ginn ass ëmmer eng ultra schäiss Experienz fir jiddwereen, mee vue dass ech och mega vill Trauma do hunn, huet dat einfach op mech, mengen ech, eng Kéier e méi groussen Effekt an dat wëll ech mer einfach erspueren, wat natierlech och schued ass, well wee. Ech wier scho virwëlzeg fir mäin Hënn am Méiers hinzesetzen oder och ech war laang Zäit a sinn et och nach ëmmer heiansdo mega virsiichteg beim Danzen nëmmen net ze vill mat den Hëften ze wackelen an net mäin Hënner, also net ze vill Attention op mäin Hënner ze zéien well ech jo och einfach net gesi kann wann iergendeen do op mech zou kannt, bezéiungsweis net esou wéi mat anere Kierperdeeler wéi zum Beispill menger Broscht an jo dat ass schonn. Mëttlerweil hunn ech e puer Spaces fonnt, an deenen ech mech wuel genuch fillen, fir esou ze danzen, wéi ech danze wëll. Awer oft ass dat nach ëmmer net de Fall. An ech mengen, dat hänkt och domat zesummen, datt just d'Gefill, datt engem un den Hënner ze gräifen awer eng méi niddereg Hemmschwell huet, wéi engem zum Beispill un d'Broscht ze gräifen oder an de Schrëtt ze gräifen. An et kënnt einfach nach ëmmer vill ze vill oft vir, datt well predominantly Männer virun allem Fraen un den Hënner ginn, awer och, wéi gesot, et ginn och genuch Männer, déi anere Männer un den Hënner ginn an och Fraen, déi Männer géint hire Wëllen un den Hënner ginn. An oft, wann ee sech da beklot, ass dat sou, ah féier keng op, dat sinn nëmmen däin Hënner, sou. Oder déi Saache vun e Klaps op den Hënner vu Monni. Wat einfach mega eekleg ass, also dat dat ëmmer nach esou verbreet ass an an iergendwéi normaliséiert ass, dat Leit anere Leit ouni hire Wëllen un den Hënner faassen. Ech fannen dat geet einfach net an ech verstinn och net ganz wisou een op déi Idee kënnt a wat dorunner iergendwéi, also oft hunn ech iergendwéi d'Gefill, dat dat och iergendwéi witzeg soll sinn an ech verstinn net wat de Witz dorunner soll sinn. Also och sou, ok, déi aner Persoun huet sech erféiert, mee du hues se ugepaakt, natierlech huet se sech erféiert an du hues se vläicht och méi oder wéineger fest op hiren Hënner geschloen, natierlech ass se erféiert, dat ass net witzeg, dat ass einfach just iwwergrëffeg. Jo, also mäert dat net, wann ech gelift. Dat wier fein. Mir ass na eppes agefall zu betounen an Kleeder undoen, wat e relativ nei Entwécklung bei mir ass, dat ech och mol mi kuerz kuerz Boxen undinn Laang Zäit hunn ech iwwerhaapt am Summer ëmmer gelidden a geschweesst, well ech geduecht hunn, als Mann däerf ee keng kuerz Boxen undroen, dat däerf een héchstens als Bouf oder als Jong, mee iergendwann däerf een dat net méi an dat ass ganz, ganz schlëmm. An ech liesen haut och nach ëmmer all Summer erëm enker Shaming iwwer Männer déi kuerz Boxen undinn an ech denke mer esou, also ok du däerfs perséinlech dat net schéi fannen, mee ech fannen et iergendwéi awer schäiss fir Leit ze schéimen dofir dat se Kleedung undinn déi bequem ass a wou se vläicht net onheemlech dra schweessen. Also ofgesinn dovunner gëtt et jo dann och verschidde Längten an ech hunn iergendwann festgestallt dat esou ganz kuerz scho bal Hot Pants sech fir mech dann awer gutt ufillen a verschiddene Kontexter. An dat war och erstaunlech. An jo, do ass den Hiller jo dann och iergendwéi relativ present. An dat hunn ech och, jo, einfach spannend fonnt, dat dat op eemol dann sech gutt ufillt fir Ze soen, ok, ech weise vill Been, ech weisen mäin Hënner esou wéi en ass, a ween net domadder eens gëtt, dee muss halt domadder liewen, dat säi Kapp grad explodéiert ass. Pardon.
Ech fannen dat e schéint Statement. Du hues elo mat de kuerze Boxen eppes gesot, wat mech och do rëm un e bësse méi gesellschaftleche Problem erënnert, datt et och einfach wansinneg wéineg kuerz kuerz Boxen, also esou à la. Hotpants oder vläit bësse méi laang oder bësse méi kuerz Längt, dass et där mega wéineg fir Mënsche mat Penis gëtt. Also grad wann ee sou an d'Männerabteilung geet, da fënnt een där am Fong ni. An ech hunn eng Partnerpersoun, déi e Saint Maelite Buff ass an déi och mega gär déi mega kuerz Boxen undeet an d'Sa muss entweder an d'Fraenabteilung goen, fir déi ze fannen, wat awer och rëm mat anere Problemer anhier kënnt, well se einfach en anere Kierper huet wéi déi Kierpere fir déi d'Fraenabteilung geduecht ass. Oder halt wierklech Boxe kuerz schneiden an se dann selwer e bëssi verbitzen an dat esou en Do-it-yourself-Projet maachen. Wat och einfach mega schued ass, well et wär jo am Fong vill méi cool, wa mer alleguerte kéinten undoen, wat mer wéilten a mer alleguerten all Zorte vu Kleeder fir all Zorte vu Kierpere gemaach géife kréien. Mee bon, dat ass net, wéi Kapitalismus funktionéiert. Mir hu duerch scho ganz vill iwwer och eis eege Gefiller zum Theema sech a Scene setzen a wéi mer eis zu eisen Hënnere fillen geschwat. Joël, wéi fills du dech da vis-à-vis vun den Hënnere vun anere Leit? Et hänkt dovun of, ween déi aner Leit sinn. Mee wann s de elo iwwer zum Beispill eng Partnerpersoun schwätz, ech weess jo, wourobber s de naus wëlls an dësem Sex-Podcast, da fannen ech vill Hënnere ganz attraktiv. A wann ech däerf an Erlaabnis hunn a Konsens besteet, da paken ech se och gären un a maachen och gären, wéi ech et hei a menge Notize stoen hunn, sexy stuff mat deenen Hënneren. Mir hunn eis virgeholl, dat mer net iwwer Analsex schwätzen an dëser Episod, well mer nämlech, an elo kënne mer dat schonn ukënnegen, eng Episod virbereeden iwwer. Analsex!
Dududududu.
Ähm, ganz genau. Äh, mee jo, all aner Saachen, déi net Analsex sinn, iwwer déi kënne mer elo schonn schwätzen. Ähm, du hues mer gesot, dat wann ee seet, ech stinn op Hënneren, dat een dann aneschters ukënnt, wéi wann ee seet, ech stinn op Brëscht. Wat hues du domadder genee gemengt? Dass ech Ichi grad als, ech soe mol Net-Mann, d'Gefill hunn, dass et einfach, bon, souwisou als Net-Mann Attraktioun ze weisen ass, huet, huet souwisou schonn eng aner Konnotatioun. Esou sech als sexuellt Wiesen ze outen, huet souwisou eng aner Konnotatioun, wéi wa Männer dat maachen, grad Cis-Männer. Ech hat laang Zäit kee Problem domat ze soen, ech fanne Brëscht mega cool, mee ech hu mech iergendwéi geschummt fir ze soen, ech fannen Hënnere mega cool, well ech d'Gefill hunn, dass grad als Persoun ouni Penis, als Persoun mat Vulva an als queer Persoun, dass dat sou eppes ass, wat iergendwéi, wou ech bëssi schif ugekuckt gi sinn. A wou ech mech och deelweis selwer schlecht derfir gefillt hunn, well, you know, Sexualiséierung vun anere Leit, maachen dat net nëmmen déi eekleg Cis-Männer etc. Woubäi ech natierlech, also ech sexualiséiere keng eenzel Persounen ouni hire Konsens, mee esou, you know, generell, dat huet sech einfach ichi komesch ugefillt, wat natierlech och, wéi gesot, ech sinn awer als Meedche groussgezu ginn a mat ganz anere Rollebiller a Normen a Wäerter wéi d'Jongen a mengem Alter. An et ass, ech hu mech laang dofir geschummt fir ze soen, ey, ech fannen Hënnere mega cool an ech fannen déi mega attraktiv an och haut nach driwwer ze schwätzen, Sou am wou mer beim Thema, dat ass fir eng aner Episod, mee och sou alles wat beim Thema Analsex ass, et kascht mech méi Iwwerwannungskraaft oder et kascht mech iwwerhaapt Iwwerwannungskraaft fir doriwwer ze schwätzen, well normalerweis schwätzen ech awer, also iwwer Sex ze schwätzen ass fir mech awer wierklech normal, och well ech dat heiten als meng Aarbecht maachen, mee bei allem wat sou Analsex an Hënneren ugeet, mierken ech awer, datt et mech Iwwerwannungskraaft kascht.
Wéi ass do deng Vue sou drop? Has du ähnlech Erliefnisser oder Gefiller? Jo, mee vläicht aus enger anerer Vue eraus. Also wann een als cis Mann erzu gëtt oder opwiisst, dann Wäert op mannst a menger Vue sou dat Brëscht sexy fannen, dat dat ganz normal ass an Hënneren halt just déi vu Fraen an awer och net ze vill vläicht.
Jo well dat ass jo schwul. Jo also ech hunn och schonn esou, erënnere mech u Gespréicher, esou Locker Room Talk wou et dann. Jo, schon bësse sou. D'Meenung wär, dat wann een als als Typ ze vill op Analsex steet, dat dat iergendwéi awer och schon bësse schwul ass sou. Also sou ganz normal ass dat schon net. Dat op jiddefalls dann sou den Tenor. Ech weess net ween do deen den Toun uginn huet, mee dat ass e bëssen bësse komesch och esou als Idee. An Ech muss soen, dat ech laang Zäit tatsächlech éischter esou Typ Brëscht war wéi Typ Hënner a mech dat net esou interesséiert huet an et iergendwann awer e Moment gouf wou dat gekippt ass oder net gekippt ass mee esou sech geännert huet an ech mer geduecht hunn esou am Fong sinn eenzel Kierperdeeler souwisou net esou interessant mee éischter esou ganz Mënschen an zënter deem fannen ech Hënneren a ganz ville Formen a Fäerwen a soss iergendwéi anere Kombinatiounsméiglechkeeten zimmlech gutt a ganz oft och zimmlech sexy. Also jo, fannen ech elo net esou schlëmm, dat et do iergendwéi komesch Associatioune gëtt a fanne schonn och gutt, dat et oft Hënneren ze gesi gëtt an der Welt. Wat ech elo bei menger Recherche nach spannend fonnt hunn, dat hat elo am Fong och schonn an eisen éischten Deel gepasst, wou mer e bëssen iwwert d'Geschicht geschwat hunn, mee et ass awer méi sexuell an duerfir kënnt et dann hei, Anscheinend gouf et schonn zu viktorianeschen Zäiten esou Pornobiller, wou et ëm Spanking gaangen ass, also dat een den Hënner geschloe kritt. Dat hunn ech dann awer iergendwéi spannend fonnt, well ech geduecht hunn, dat ass jo awer, jo, schonn esou kinky, dat et vläicht net onbedéngt an d'viktorianescht Zäitalter passt. Mee och deemools gouf et Leit, déi op Hënnere gestanen hunn. An anscheinend ass dat engem op den Hënner schloen schonn länger eppes, wat méi sexuell Konnotatiounen huet. Jo, an ech mengen, kann ee jo esou vill mat Hënnere maachen, wat jo net onbedéngt Analsex ass. Zum Beispill. Kann een se konsensual schloen, méi oder manner fest mat Hänn oder verschiddenen Objeten. Et kann een se natierlech och konsensual upaken, méi oder manner fest gräifen. Joël, wat fir Saache falen der nach an? Kann een se kussen? Also ech menge wa mer op lecken aginn, da si mer scho bei Analsex, dofir soen ech dat elo net. Vill méi fällt mer elo net an wéi dat wat s du sees, mee Do ass awer schonn eng jett. sécher nach Saachen, Kann ee méi déi dermat een. maachen, wéi nëmmen drop sëtzen? Jo, op jidde Fall. Kann een zum Beispill och drop sëtze loossen.
Ok, ech menge mir sinn um hënneschte Wupp vun deem ukomm, wouriwwer mer kënne schwätzen, ouni iwwer Analsex ze schwätzen. Ech menge mir hunn sou lues och allen zwee richteg Loscht fir iwwer Analsex ze schwätzen, mee dat ass fir eng aner Kéier. A wann der déi Episod héiere wëllt, da musst der Méi wéi Sex einfach nach e bësse méi laang verfolgen an dann héiere mär eis an zwou Woche rëm. Jo, ma Merci fir d'Nolauschteren, bis geschwënn a wann der wëllt abonnéiert bleiwen, dann gitt op Är Podcast-App, op Spotify oder soss wou der Podcast abonnéiert hutt an klickt op Abonnéieren, well soss kritt der et net mat. An dat wär tragesch. Bis dann.
Äddi.
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
How to, Complete your stress cycle. Heiansdo mengt een, dass ee mam Stress ëmgaangen ass, wann een dat eliminéiert huet, wat ee stresst. zum Beispill d'Aarbecht fir eng Deadline, e schwieregt Gespréich oder eng nerveg Aufgab. Mee domadder, wat de Stress ausléist, ëmzegoen, ass net gläich mat dem Stress ëmzegoen. D'Emily Nagoski seet dozou, Just because you dealt with the stressor doesn't mean you dealt with the stress. Natierlech ass et wichteg, mat de Stressoren ëmzegoen, zum Beispill engem Konflikt net aus dem Wee ze goen oder sech méi erausfuerderenden Aspekter vum Liewen ze stellen. Mee egal wat ee stresst, e Virgesetzten oder e Proff, e vollen Tram oder mussen zu Rush Hour mat zwee Kanner am Gepäck akäffen ze goen, den Ëmgang mat der stresseger Situatioun ass net gemaach andeems een déi Situatioun fäerdeg meeschtert. D'Gefill vum Stress gëtt am Kierper opgebaut, a wann et net nees ofgebaut gëtt, da gëtt et gespäichert. Mir ginn de Stress net lass, a wann de Stress opgebaut bleift, geet eist Wuelbefannen an eis mental Gesondheet erof, an och eis Loscht, Loscht um Liewen, wéi och sexuell Loscht. Dofir, an aus villen anere Grënn, ass et wichteg ze verstoen, wéi ee mam Stress ka gutt ëmgoen. Stress ass en Zyklus. E baant sech un, mol méi lues, mol ganz séier, gëtt opgebaut als Gefill oder Zoustand am Kierper an am Geescht an dann muss een de Stress erëm lassginn, lues a lues ofbauen, fir den Zyklus ze completéieren. Bei Déieren kann een deen Zyklus gutt beobachten. D'Antilop gëtt vum Tiger gejuegt, si leeft ganz séier fort an entkënnt. Wann d'Geforesituatioun eriwwer ass, rëselt si sech eng Kéier vun uewe bis ënnen, fir de Stress souzesoen ofzerüttelen. Och eis Hausdéieren, zum Beispill Hënn, maachen dat. Heiansdo maache se och aner Saachen, wéi geckeg ronderëmlafen oder op hirer Liblingsspillsaach ganz fest knaen. Mir Mënsche maache sou Ausgläichshandlungen oft net, well se sozial net akzeptéiert sinn. Et kann een op der Schaff oder am ëffentlechen Transport jo net einfach ufänken, sech vun uewe bis ënnen ze rëselen, oder? Ech nennen Iech elo puer verschidde Strategien, wéi een kann de Stresszyklus komplettéieren. An dann kanns du jee no Situatioun auswielen, wat der am passendste virkënnt. Schreif gären e bësse mat, op en Ziedel, Post-it oder an den Handy, well an oder no enger stresseger Situatioun fält engem dat oft net direkt rëm an. Aacht Aweisen, fir de Stresszyklus ze kompletéieren. Éischtens, Déi effektiivsten Aart a Weis, den Zyklus ze kompletéieren, ass Beweegung. Dat ka sinn Sport, Danzen, Vëlo fueren, zéng Mol op der Plaz trëppelen, sech strecken, an esou weider E klengen Tipp ass hei d'Muskelen ganz fest fir 20 Sekonnen unzespanen an sech dann auszerëselen. Zweetens, Ootmen. Virun allem d'Bauchootmung, also an de Bauch ze ootmen a méi laang ausootmen wéi anootmen hëlleft. Eng Übung wier zum Beispill hei, lues op den Takt vu 5

Dat kennt da vläicht no enger ugespaantener oder opreegender Situatioun, dass da Persounen ufänke mat laachen. E behäerzt Laachen hëlleft wonnerbar fir de Stress lass ze ginn. Wann Iech net no Laachen ass, probéiert mol eng Kéier sou ze maachen, wéi wann, wäit ze grinsen an Hahahahaha ze man. Oft fänkt een dann vum selwen awer u mat laachen. Oder awer et ass Iech no Punkt Nummer 4 Kräischen. Och kräischen hëlleft. Hei muss ee just oppassen, datt een dee richtege Moment fënnt fir erëm opzehalen. Wann een eng Kéier alles erausgelooss huet, gären och mat Schluchzen, Wippen oder Geräischer derbäi, sollt et dann lues a lues erëm ofebben. Fënneftens, Kreativ sinn. Zum Beispill molen, zeechnen, bastelen, schreiwen, Musik maachen oder lauschteren, sangen. Wielt dat aus, wat Är Spaass mécht. Sechstens, Sech ëm de Kierper këmmeren, zum Beispill waarm duschen, d'Neel fierwen oder sech acremen. Siwentens, Meditéieren. Beim Meditéieren übe mir, Gefiller ze fillen a mat hinnen ze sinn a se dann einfach erëm goen ze loossen a weiderzéien ze loossen. An aachtens, last but not least, d'Zouneigung, souwuel emotional wéi och kierperlech. Heifir brauch een natierlech eng aner Persoun oder vläicht och en Hausdéier. Studie weisen, dass ee sech mindestens 20 Sekonnen ëmaarme soll oder och sech mindestens 6 Sekonnen ze kussen. Kierperkontakt hëlleft fir Stress ofzebauen an den Zyklus ze compleeten. Stell der däin eegene Stress Cycle Completion Kit zesummen, quasi wéi sou e klengen Werkzeugkoffer. Wann ee vill Stresszyklen net fäerdeg gemeet huet, kann et sinn, datt déi sech unhäufen. Dat mierkt een dann zum Beispill, wann een déi éischte Kéier säit laangem erëm Sport mécht oder Vëlo fiert oder vill laacht a sech dono vill méi liicht fillt. Dir kënnt mol drop uechten, vläicht kënnt der jo wouer huelen, wéi ären ugestautene Stress sech an iech léisst. Wanns du méi wëlls gewuer ginn zu wéi Stress an Sexualitéit zesummenhänken, lies emol an dem Emily Nagoski säi Buch Comme SU A eran, virun allem d'Kapitel 4 a 5. Wanns du nach méi iwwert den Stresszyklus wëlls gewuer ginn, da lies an dat Buch eran wat d'Emily mat senger Schwëster Amelia geschriwwen huet. Dat heescht Burnout, Solve your stress cycle.

Du mengs mir sinn um hënneschte Wupp vun der Episode ukomm?
Oh, oh. Okay, ech, ech, ech bréngen dee lo.
Okay, ja, bréng en.